سڵاوتان لێبێت جەماعەت لە ئەڵقەی ئەمڕۆیە کە زۆر چاوەڕێتانە کرد ئەبدەیتێکتان هێمێ لەسەر نیسان زێدەکە کەشتی زۆر زۆر گەورە ڕوویە یەکەمیان بریتی بوو لە یەکەم سلفی سیارەکە دووەمیشان سلفی یەکەم کە لەسەر بەنزین و شتی خۆی ئیش بکا با ئەو ڤیدیۆیانەتان پشان نەم بزانن مەبەستم لە چیە. ئەوەی کە یەکەم جار بینیتان سەیارەکە یەکەم یەکەم سرفی بوو لەلای خۆم کە ئیشم پێ کرد لەسەر بەنزینی خۆی نەبوو واتا خۆم لێرەوە بەنزینم تێ کرد بەس تەنها تێستێکمان کرد لەم ڤیدیۆی ئێستەیا کە پیشانتان ئەیەم یەکەم سرف بوو کە بە بەنزین و کامل سیستمی خۆیەوە ئیشی کرد.

ئنجا دوای ئەوەی کە ڤیدیۆیشتان بینی سارەکە تاکید بوینەوە کە هەموو شتەکانمان مەزبوط کردووە چەند کێشەیەکمان هەبوو لیکمان هەبوو لە ئینجێکتەرەکان لە فیول پەمپەکە ئەوانەمان چاک کرد و وازمان لێهێنا چەند ئیشێکی تریکیان مابوو کە ئەمڕۆ پیشانتانیان کردمان بەڵام من چەند شتێک هەبوو بەدڵم نەبوو لای کاک عومەر کە تەواومان کرد ئیشەکان مۆقەت بوو هەتا بیهێنمە ماڵەوە لێرە خۆم حەلێکی تری بۆ بدۆزمەوە یەکێ لەوانە کە پێتان ئەڵێم تانکی بەنزینەکە شوێنێکی وای نەئەبووەوە زۆر زەحمەت بوو چونکە تانکی بەنزینی ئەم سەیارە بیلادی نەماوە کراوە بە ڕەیسین گۆڕاوە ئەبێ شوێنێک تری بۆ بکەیتەوە لە شوێنە بیلادیەکەش دانەنیشت من چیم کرد مۆ قەت بۆ ئەوەی کە ئیشەکەم بڕوات خستمە ناو کابینەکە پشتی سەکن وەلەو ئەو شوێنە کامل داخلت بە ئاسن عەزلە بێت واتە هیچ پەیوەندیەک نامێنێت لە ناو سەیارەکە و لەو پشتەوە بەڵام هەر شەخسی خۆم بەدڵم نەبوو بۆ سەیفتی خۆم بۆ ئەمانەتی خۆم حەزم لەو شوێنە نەبوو وتم ئەیگۆڕم با کێشە کێشەم بۆ دروست نەکات کردمە پشتەوەی سەیارەکە سەکە چونە پشتەوە پیشان دامن. بەڵام با یەکەم جار لە پێش هۆسیارەکە دەست پێ بکەین نا هۆسیارەکەتان بشارنم ئەنجا دواویتان بشارنم کە چیمان کردووە ئەم چەند ڕۆژە تەبعەن گەراجەکە زۆر زۆر پیسە لێ مەگرن چکە شەو تا درەنگ هەموو شێ ئیش هەکەین ئیتر ئەمڕۆ کاتمەوە مەجال نەبوو پاچکەمەوە بابینە سەر سیارەکە تەبعەن دەعامەکە مۆقەت بەسترا بوو لەوێ جارە تون تۆڵ نەبوو کە هێنامەوەەوە شوێنی کویک ریلیسمان بۆ کرد ئەو دوگمە ڕەشانی کە ئەیبینن تەنها پەنجەی پیا نیە بۆ ناوە دەعامەکە دەریەت زۆر زۆر شتێکی باشە کە بتوانی لە کاتی سیبا قوشتا سریع دەعامی کەو لێکەیتەوە بێ ئەوەی بڕ غوو بکەیتەوە و خۆ مەشغوڵ کەیت ئەمە کاتێکی زۆری ویست و بەس ئیشێکی زۆر زۆر جوان دەرچووە دوانی گەورەمان لە پێشەکە یاوە دوانی بچووکمان لەسەرەوە یاوە دوانیش لە قەراغەکانی هێن تا دەعامەکە زۆر دەرنەچێ ئێستا کابینن دەرچوە ئەو چکە نەبەستراوە بەڵام دوگمەکانم نەماوە ئەبێکی تازە بکڕین بەڵام ئێستا وەکو بینین دەعامەکە زۆر بە شێوازێکی جوان دانیشتوە و زۆر بە سەریعەتوانم بیکەمەوە چکە هیچ بوروغوەیەکی پێوە نەبەستاوە تەنها ئەم بوروغوانەی نەبێت کە پەنجەی پێیانەی دەعامێکرێتە دەرەوە. ئنجا لێرە چەند شتێکی زۆر عەجیبمان هەیە دانە دانە پشانتان هەیە یەکەم دانە بریتیە لە کاتشکانەکە کاتشکان بریتیە لە چی کاتێک کە تۆ سیارە ئیش ئەکات و ڕۆن چەوری ئەکا ناو مەکینەکە هەر ئەوی ڕۆنەکە پیسە بێ بۆ هۆی ئەوەی کە ئەچێتە ناو شوێنی ئیحتیراقەکەوە بەهۆی چەند شتێکەوە بێ ئا ئەمە ئیشی چیە ئەڕۆنە پیسە لە خۆی ئەگرێت و بوخارەکەشی فڕێ یاتە دەرەوە تۆ دوایی بڕۆنە پیسەکەش ئەڕژیت ناهێڵن بچێتە ناو ڕۆنەکە و ڕۆنەکەو پیس کات ئەمە یەکێکە لە سودەکانی و لە شوێنی پاتریەکەی جاران ئەندام نابوو بەڵام زۆر بەدڵم نەبوو ئیتر لە ماڵەوە گۆڕیمان ڕیڕاوتمان کرد ئێستا ئەلێرە دامان ناوە پاتریەکەش کە شوێنی بلاتی خۆی دانیشێتەوە کە زۆر زۆر تەرتیبەکەیم بەدڵ بوو دوای ئەوە خۆ ئەبینن ئەم لەزگە گۆڵدەم لە ئەنتیکەکایەوە بۆنیەکانی کەهەواکەی پێ ئەڕوا بۆچی ئەم لەزگەیە چی ئەکات گەرمای دەرەوەی مەکینە دوورەکاتەوە لە ناوە بۆ ئەوەی ئەو هەوای کە ئەچێتە ناو مەکینەکە و هەواکە سارد بێ ئەمە بۆ بۆری زۆر باشە واتا مەعدەن بێ چونکە گەرماکە زۆر زۆر دەرەکا بەڵام بۆ جاین کە ڕەبەرە نایلۆنە سلیکۆنە هەرچیەکە زۆر استیفادەی نییە لەوێ لێ ماوە تەنها بۆ شکڵ جوانترە بەڵام بۆریەکان استیفادەیەکی زۆر زۆری لێ کرد دوای ئەوە یەکێ لەو شتانەی کە خۆم زۆرم حەز لێ بوو بیکەم سوپاس بۆ خوا دەستیشم کەوت بە سعرێکی مەعقول کە بریتیە لە تۆربۆ بلانکت تۆربۆ جاکێت هەر کەسەو شتێکی پێ ئەڵێ ئەمە بریتیە لە چی ئەمە عەکسی گۆڵد تەیپەکەیە ئەمە گەرمای ناوەوە ناهێڵێت دەرچێت نەک گەرمای دەرەوە ناهێڵێت بێتە ناوەوە بە تایبەتی ئا ئەمە هی تۆربۆ زۆر گرنگە تەنها تەرخیفەکەی نیە وەک بینین ئەگزۆزەکەشم تەرخیف کردووە لە تایە تێنم ڕاپەکە ئەمەش هەمان ئیشەکە بەس ناگاتە تۆربۆ بلانکت کە زۆر ئەستوورە ئیشی ئەمە چیە تۆربۆ دوو بەشە بەشی سارد و بەشی گەرم وەکو ئەزانن بەشی گەرمەکەی بە مەعنای کەلیمە زۆر گەرمە بێ یەعنی ئاسنەکە سوور سوور ئەبێتەوە لە کاتی کە ئیش دەکات نزیکی هەزار پلەی سلیزیە ڕوات ئەم تۆربۆ جاکیتە ئەمەنە موهیمە لە کاتی ئیش پێ کردنا دەست بخە سەری دەستت ئەزێت نایە ئەمەنە گەرماکەی لە ناوەوە ئەهێڵێتەوە و ناسووتێت کە ئەمە شتێک بوو زۆر جارم حەز لێ بوو بیخەمە سەر سارەکە و داماننا و زۆر چاکە. فلتەرەکە ئێستا شوێنی مۆقەتە حەزەکەم تۆزێک دوورتری کەمەوە لە مەکینەکە هەوای ساردتر هەڵمژێ هەرچەندە زۆر زۆر فەرق ناکات چونکە ئێمە ئینتەر کوڵەرمان هەیە کە هەوای بەناو ئەم تۆربۆیەیا ئەڕوات پێش ئەوەی بچێتە ناو مەکینە سارد یەکاتەوەو کە ئەمە شتێکی ئیجباریە ئەبێ هەمان بێ بەڵام شوێنەکەی هەر ئەگۆڕم جارێ مۆقەت لێرە دامناوە زۆر بەشتان پرسیارەکەن ئەڵێن کۆیڵ پاکەکانە بۆچی جیاوازن هەنیکان ئاساییە هەموویان هەمان مواصفاتن تەنها کەڤەرەکانیان جیاوازە مەکینەکە کە کڕیم ئەمانەی لەگەڵ هاتبوو بەڵام بە تەئکید دەیگۆڕین یەکینی دانەیەکی جوان و شکلی جوان بێ و هەمووی یەک وەکو یەک بێ ئەمەش لێرەیە کە هەمانە فیول پرێشەر ڕێگولەیتەرە کە ئەمە واکا زەختی بەنزینەکە و دیاریکراو زۆر زیا و کەم نەکات کە ئەگەر زیا بوو ئەیگەڕێنێتەوە سەر تانکیەکە شتێکی زۆر زەرورە چونکە ئێمە فیول پەمپەکانمان زۆر زۆر بەقوەتە وە هەروەها لێرەیا پاوەر ستیرینگمان بۆ بەس بۆ ئەوەی بتوانی ئەم سوکانە بە ئیسراحەتی خۆت بیسوڕێنیتەوە بە نەرمی چۆ گەر پاوەر ستیرینگ نەبێ سوکانەکەت زۆر قورسە بێ و ناتوانی درفتی جوانی پێ بکەی بە تایبەتی لەگەڵ ئەم ئانگل کیتەیا وە هەروەها لە یەکەم جارەوە من پێم وا باش بوو کە هی نیسان زێتەکە ببەستم بەڵام دوایی کە کەوتینە ئەمری واقعەوە دیم کە تەرهیماتی زۆر زۆرەی ویست هی ئەوە نەبوو بۆی بکەم چیم کرد هی توجەیزی پیلادیم هێنایەوە کە شکلی زۆر جوانترە و ئیشێکی باشترەکا تەنها پەمپەکەی ما باقی هی نیسان زێتەکە ماوەتەوە. لێرەیا دوو شتی گرنگ هەیە کە پێتان بڵێم یەکەمیانم پێوتن ئەوەیە کە دەعامیەکە ئەبێ قایمتر بەستی نەوت چکە ویل لێرە فەراغی هەیە بەڵام ئێستا دوگمەکەی منە دوای ئەیکەم دووەمیشیان لێرە نەقسێکمان هەیە وەکو ئەبینین ئەمە سپەیسەری لێ بۆ بەستراوە کە لێرە پێڵن تابووکە بۆچی تاوەکو ئەم تایە زیاتر بێتە دەرەوە بۆچی تایەکە زیاتر بێتە دەرەوە چونکە ناوەی ویلەکەم لەم بۆری ئەیە نە ئەبوو ئەبوایە تیزە تایەکە بێنمە دەرەوە ئەمە تابووگەی زیوەنە کەوا ئەکات بڕغ و بلادەکان لە خۆی بەستێت و ئەمە بڕغوی درێژتری لێ دەرچێت تا بتوانین بیبەستی بەڵام بڕگۆ بیلادیەکان کورتن ناگەنە سەر ئەخیری سەمونەکە ئەوێ بڕگۆ درێژتری بۆ داواکەی بۆیە من تقریبا سێ ڕۆژە داوام کردووە لە ئەمریکاوە انشاللە بەم نزیکانە کە گەشت ئەویشە بەستین و تەواو بێ تەسەورەکەم تاوەکو ئەم بڕغوانە گا کرسیارەکە انشاللە زۆربەی شتەکانی تاوکەین هیچ پان نەمێنێت بەڵام ئێستا یەکێک لەو شتانەی کە لەسەری وەستاوم بگات ئەمەیە تا ئەوە گات ئێمە ئیشەکانی ترمان تاوەکەین

جامەکەشم لێ کردۆتەوە چونکە ئەبێ بیکەین بە پلاستیک شوشە زۆر قورسە و قەبەیە و ناتوانانی بیکەیتەوە پلاستیکێکی بۆ کەین بەڵام لە ئێستا ئەوها ئەمە دەرگاکەیەکە هەمانە سیارەکەش وکۆ بینن کە ئێستا کراوەتەوە کورسێ تازەکەشمان بۆ بەس کە براکەتی کەستمی بۆ دروست کرا خۆمان براکەتەکانمان بۆ تاو کرد هەموو شتێکی تاوانە میشانش لە ماڵەوە هەمووی لەگەڵ باوکمە شەو حتا ڕۆژ ئیشمانەکرد هەموو شتەکان زۆربەی ئەو کردی

بێجگە لەوە هەند برێکەکە بەستمەوە دەش بوولەکە جارێ بە مۆقەت دامنە بزانم قیاساتەشت کێشەی هەیە باشە هیچ کێشەی نییە تەنهای بەستینەوە بە شێوازێکی سەریع تاواکو کەی ویستم لی کەمەوە ناوڕاستەکەی بەستین ئەم شەند مشتێ بۆ دروستەکەینەوە ناوەی تەنهاوتان بڵم دەشبول و هەند برێکەکەی ماوە ئەبێ ئیبرێکەکەشی بۆ دانین کڕیومە حازرە هەموو شتێکی هەندبرێکەکەش زۆر زۆر جوانە پیشانتانێم دوایی هەر هەندبرێکێکی ئاسایی نیە تایبەتە بە نیسان زێت

کە دەش بلوشتەکەمان بەس لەگەڵ سوی لوشتەکانی زۆر زۆر جوانە بێت چاوەڕی ئەوەش بن و هەروەها دوایوی کە ئەمانەشمان بەست ئەم بۆشایانی کە ئیبێن هەمووی پلێتی بۆ بڕاوە ڕەش ئەیان بەستمەوە تاوەکو پشتەوەی سیارەکە و پێشەوە دوو بەشی جیابن لە دواوە حرقێکیش ڕووبا نێتە پێشەوە و هەروەها چیم زۆر بەدڵ بووک و پێم وتن تانچی لێرە بوو لامان برد فیوڵ پەمپ لێرە بوو لامان برد واتەر پەمپەکەشمان لا برد ئێستا لەو دواوەیەوە هیچمان نییە کە خەتەر بێت کە موشکیلەی هەبێت هەرچییەک بوو لە پشت پشتەوەی سەیارە لە دەرەوەی سەیارەیە کێشەمان نابێت لێرە تەنها دوو سۆندەی ئاومان هەیە کە ڕۆشتووە ئەوەش هیچ کێشەیەکی نییە تڵ بەستراوەتەوە و هەروەها داشەخرێت بۆ ئەوەی ناو ئەم کابینەیە زۆر ئەمین بێ و ئەم تاقم وایەروشتەش جارێ نەبەستراوە بۆیە ئەوها شڕە دوایی کە بەسمان زۆر زۆر جوان دەرەچێ ئینشەڵا هیچی نابینن لە پێش چاوتانا نابێت. ئنجا ئەخیر شت بینە سەر دواوەی سیارەکە کە لێرەیە عینەن وەکو پێشەوە دەعامەکان بە کلیپ دامان ناوە دوو دانە قەراغەکانی شەکەم بە کلیپ جارێ وەکو وتم لام نەماوە بۆم هێناوە سنووقەکە بەم شتانە نابەستمەوە شتە ناخۆشت ناوێت قفڵی بیلادی خۆی چۆن بوو جاران عینەشت بچێتەوە ناوی و بە سیمەکەی کرێتەوە هەر ڕێک بیلادی خۆی چۆن بووە لە دواوەی سارەکە زۆر شت گۆڕا ئێستا وەک وەبینن حازینەمان بۆ دروست کرد واتە ئەو قەپاغی کە پانکەکان لە خۆیە گرێ و هەواکە لە ڕادێدەرەکە ڕاکێشێ دەبەی ئاومان بۆ دانا ئەم دەبەی ئاوی زەخت نییە ئەمە تەنها وەکو ڕێزێڤوارێک وایە کە ئاو تۆزێ کەمی کرد لێرە و دەبەکەوەچێتەوە ناو سیستەمەکە لێرە ئەوکۆ بینن کامل هەمویان بۆ کرد لێرە حەزم نەکرد ڕادێتەرەکە ببڕم بۆی قەپاغی بۆ دانێم کە زۆر کە سواکە لای خۆمان لەحیم بۆ ڕادێتەر زۆر باش نییە بەری ئەیات لە مەمان بودانەکە لە دەرەوەیە دوورە لە ناو ڕادێتەرەکە قەپاغەکەی لە دەرەوەیە زۆر زۆر بەدڵمە جگەلەوەکو وتم تانکی ئادۆتە دواوە تانکی خام شانێ بەس پێش تانکی واتەر پۆمپەکەمان هەیە کە ئەڵی شکلی تۆر بۆیە لێرە بەستراوەتەوە هەموو ئەم شتانی کە باسیەکەم قاعەکانی خۆمان بۆمان کردووە لێرەیە لە ماڵەوە ئەمە زۆر زۆر بەقۆت بەستراوە کە واتەر پۆمپێکی باییە خاری جیا ئەتوانێت 150 لیتر لە هەر دەقەیەکە بنێرێ لە هی ئاو لێرەوە ئاوڕا بۆ مەکینە مەکینە سار دەکاتەوە ئەمە ئیشی ئەوەیە ئەو ئاوە گەرمەکە لە مەکینەوەیە سار بێتەوە واتە پمپەکەش ئاوەکە هەگوازێتەوە جگەلەوە پیر پمپەکانمان هێناوەتە دواوی سیارەکە تاوەکو ناو سیارە نەبێت هەریق بۆ شتێک بوو ئەمانە لێرەیە ئیشت پێ بوو بتێ دەستکاری بکەیت هیچی لە ناو سیارەکەیان نیە

تا ئەوەی کە لە حاڵەتی دەعم و شتا بوو ئەتان تیا عزێت نەخوات. ئەمەش دواوەی سیارەکەیە وەکو ئەبینن سۆندەکانە لە دواوە هاتووە براکێتی کەستمی بۆ دروست کراوە لێرەشەوە بەرز دەبێتەوە بە ژێری سیارەکەیە ئەڕوات بۆ مەکینەکە. وە هەروەها حەزم کرد یەک شتکەتان پێ بڵێم ئەم سیارەیە زۆر پرسیارم لێ ئەکەن تیونی کەی ئەکەی چۆن تیونی ئەکەی لە کوێ ئەکەی؟ ئەم سەیارەیە ئۆڕێدی تیون کراوە مەبەستم لە تیون چیە واتا بەرمەجەی سەیارەکە چۆن کراوە ئەم مەکینەیەم لە عەممان کڕی کاتێ کە کڕیم تۆربۆکەی صینی بوو بەدڵم نەبوو چەند پارچەیەکی مەدڵ نەبوو تۆربۆی گارەتمان بۆ هێنا ئەشیای ئەسڵیمان بۆ هێنا هەموویمان خستە سەری کە مەکینەکە دیسان کامل بۆیە بە پارچە تازەکان هەر لە عەممان خۆیا کردمانە سەر بیئێمێکی ئی سی و شەش بۆ ئەوەی تیونی کەین و مەزبوتی کەین بەرمەجەکەی مەزبوت بێ دوای ئەوە سەیارەکەم بۆ هات مەکینەکەم خستە سەر ئەوەی خۆم و تەواو هیچ شتێکی ترمان نەگۆڕی وەکو قوت فەرقەکە لەوانەیە بڵێی دە هۆرس پاوەر ئەوپەڕی زیاتر بێ یا کەمتر بێ وەک لەوەی کە لە داینۆکەیا یاوێتی کە لە داینۆیا پێنج سەد و حەفتا ویل هۆرس پاوەری یا لەگەڵ کە تەقریبەن شەش سەد و پەنجا هۆرس پاوەری مەکینە ئەکات ئێستا هەر ئەوەنەی تەقریبەن سەیارەکە فەرق ناکات لە بەرمەجەکەیا بۆیە پیس ناکات دیسان بەرمەجەی کەمەوە لەلایەن ئەحمەد دەحامەوە بەرمەجە کراوە کە ناسراوە بە یەکێک لەوانەی کە

حەزم کرد پێشتان بڵێم کە ئەم سەیارەیە سپۆنسەر نەکراوە لەلایەن هیچ کۆمپانیایەکەوە، ئەم بێڵدە هەر تاوەکو ئێستا ئەیبینن لە مەسرەفی خۆمان بووە، بۆیە ئێوە بیرتان نەچێت کەوا پشتگیریم بکەن لە ڕێگەی لایک، کۆمێنت، سەبسکرایب کردن و هەروەها شێر کردنی ڤیدیۆکە کە یارمەتیم ئەیا کۆنتێنتی جوانترتان بۆ بکەم وە حەزەکەم شتێکی کەشتان بۆ بکەم لەسەر ئەم ئەڵقەیە کۆمێنت بنوسن دەربارەی پرسیار لەسەر پارچەکانی سیارەکە لەسەر هەر شتێک پرسیارێ هەیە دەربارەی درفت بێ لەسەر ئەم سیارەی بێ لە کۆمێنت بۆم بنوسە ڤیدیۆی داهاتوو ڤیدیۆکەکەین تایبەت بە وەڵامانەوەی پرسیارەکانی ئێوە پرسیارە جوانەکان هەڵەبژێرم و بە جوانی هەمووتان جواب ئێمەوە.